Мөгаллимәләр семинары үтте. Мәдрәсә шәкертләре чисталык сагында. Уку елы тамамланды. Форумда хәзрәтебез катнашты. Болгарга сәфәр кылынды. Абыстайлар буаны танытты. Имамнар җыелышы узды.

14 май Буа мәдрәсәсе шәкертләре шәһәребезнең урамнарын чүпчарлардан арындырды. Бу изге гамәл Азамат хәзрәт Рамазанов җитәкчелегендә эшләнде. Катнашучылар үзләре билгеләп үткәнчә, чисталык сәламәтлекнең нигезе. Бу чисталык урнаштыру акциясе без, адәм балаларының матур дөньяда яшәргә теләвебезнең күрсәткече булып тора. Әбу Һурайрата анил Мухтари, салла алейһи Аллаһу фил әгъсари.
Унҗиденче май, мәдрәсәдә кичке һәм читтән торып уку чыгарылыш курслары өчен диплом тапшыру тантанасы булып узды. Быел мәдрәсәне көндезге, кичке, читтән торып уку бүлекләрендә 35 шәкерт тәмамлады. Барысы да чыгарылыш имтиханнарын уңышлы тапшырып, диплом алу дәрәҗәсенә ирештеләр. Диплом тапшыру тантанасында мәдрәсә коллективы шәкертләргә, алар үз чиратында мөгаллимнәргә изге теләкләрен, рәхмәтләрен белдерделәр. Уку елы дәвамында үткән төрле конкурста катнашып, җиңеп килүче көндезге курсларның шәкертләрен

19 нчы май райондашларыбыз Болгар җыенына барды. Районыбыздан 40 кеше дәүләт күләмендә оештырган Шәһри Болгар җиренә сәфәр кылды. Иртәнге якта буалылар мәдрәсә каршыннан Фәнис әфәнде Гайнетдинов җитәкчелегендә автобус белән юлга чыктылар. Болгарда Буа мәдрәсәсе шәкертләре килгән кунакларны пылау, кайнар чәй белән бушлай сыйлап тордылар.

25 нче май Лениногорск мөхтәсибәте уздырган 14 нче Гыйлем нуры бәйгесендә дүрт мөгаллимәбез мактаулы урын яулап кайттылар. Бу зур гыйльми ярышта мәчетләр каршында гыйлем бирүче уктучылар катнашты. Буадан Сөлейманова Гөлсинә Исмәгыйль кызы, Баһаутдинова Дөлфидә Мөхәммәтнур кызы, Хәсәнова Роза Җәгъфар кызы, Хөсәенова Мәйсәрә Хиялетдин кызы үзләренең төпле белемле булуларын күрсәтеп, унбер районнан килүче дин әһелләре арасында лаеклы чыгыш ясадылар. Беренче ике турда иң югары балл белән беренче булып финалга чыктылар. Финалда бер генә балл аерма белән мактаулы икенче урынны яуладылар. Әлхәмдүлилләх! Афәрин, апалар! Мал-лад-цы! Буабызның дәрәҗәсен арттырып, грамота һәм бүләкләр белән кайттылар.

30 май мәдрәсәдә имамнар җыелышы үтте. Имам-мөхтәсиб Илмир хәзрәт Хасанов хәбәрләр белән таныштырды. Имамнарга Корбан гаетенә кагылышлы мәсьәләләрне аңлатып узды. Гает уку вакыты билгеләнде. Илсур хәзрәт Нуруллин мәчетләр каршында яшь балаларны уку-укыту эшләре дәвам итә диде. Мөмкин кадәр авыл мәчетләрендә дә җәй көннәрендә укыту, ял оештыру эшләрен алып барырга кирәклеге хакында сөйләде. Әбу Һурайрата анил Мухтари, салла аләйһи Аллаһу фил әгъсари.
Утызынчы май милли-дини илһам үзәгендә беренче чыгарылыш кичәсе узды. Нәни шәкерт Ильяс Наврузов Коръән укып, матур гына тыйнак чараны ачып җибәрде. Мәдрәсә директоры Илмир хәзрәт Хасанов вакыт тиз үткәнен һәм менә шушы чыгарылыш кичәсе көне дә килеп җиткәнен билгеләде. Беренче сыйныфка китүче дүрт баланы һәм аларның аналарын котлады. Алда бары зурдан-зур уңышлар көтсен, диде. Мәктәпкә кирәк-яраклар алыр өчен бүләк итеп әниләргә мәдрәсә, мөхтәсибәт һәм имамнар исеменнән матди ярдәм конвертлар тапшырды. Хөрмәтле әти-әниләр, хөрмәтле балалар, укытучылар! Әлхәмдүлилләһ, инде бүген безнең шундый матур чара, инде безнең менә бер ел эшләп килгән, бер ел, бер уку елы эшләп килгән менә шундый үзебезнең дини балалар Үзәге, Альхамдулиллаһ, инде тәмамлана, безнең инде беренче бүген чыгарылыш. Менә матур иттереп, сез мәдрәсә балалар үзәгеннән барасыз мәктәпкә. Шуңа күрә инде сез мәктәптә инде үзегезне яхшы тотарга тиеш. Сезгә уже бераз башкача карыйлар, по-другому уже на вас будут смотреть. Поэтому сез инде үзегезне яхшы тотарга тиеш, әхлак, ваше поведение. Поэтому тырышырга кирәк, иншалла, чтоб инде киләчәктә менә бу мәдрәсә балалар үзәгеннән чыккан балаларыбызның балаларыбызны мактасыннар.
Аннан сүз балаларга бирелде. Алар чиратлап Коръән сүрәләрен яттан укыдылар.

Мәнфәәт исә ни икән? Күбән әбетә.
Мәктәпкә баручы балалар әзерлекләрен күрсәтер өчен кызу-кызу, дөрес итеп букча җыеп күрсәттеләр. Ислам темасына Нәрсә, кая, кайчан? уены уйнатылды. Бик күңелле булды. Рәсем буенча төрле һөнәрләрне атадылар, шигырьләр сөйләделәр. Әниләр Илһам үзәгенең коллективына рәхмәт сүзләрен әйтте. Эшләрендә алга таба да уңышлар теләделәр. Я хочу, чтобы вы хорошо учились, я вам желаю, чтобы Аллах вам всегда помогал, и хочу я поздравить тоже наших воспитателей и Лилию апабызны за, ну,

Матур матур гына итеп шушында, шушы бинада Аллаһы Тәгаләне танытып, балаларга дин тәрбиясен биреп, мәктәпкә әзерләп, дөрес итеп, әдәпле, әхлаклы итеп тәрбияләп үстереп чыгарырга насыйп булсын балаларыбызны. Аллаһы Тәгаләнең зур бүләге менә бу үзәк, бик зур бүләк Аллаһы Тәгаләдән безнең районыбызга. Бу бөтен районнарда да юк. Без бик бәхетле, ә сез бик зур молодцы үзегезнең балаларыгызны шушында биргәнегез өчен. Кичәне тәрбияче Әлфия ханым Алтынбаева һәм Назлыгөл ханым Рамазанова оста итеп алып барды. Соңыннан аналар һәм балалар тәмле итеп чәй табыны корып, кунак булдылар. Әбу Һурайрата анил Мухтари салла аләйһи Аллаһу фил әгъсари.